Дьэ бу биһиги бүгүн Саха Өрөспүүбүлүкэтин норуоттарын культурата диэн оҕолорго аналлаах үөрэх кинигэтин туһунан бу кэпсэтээри, ипсэтээри кэлэн олоробун. Чуолаан оттон бу онус уонна уон биирис кылаастарга диэн бу анаан таххыбыт кинигэҕэ сыһыаран, бу кинигэ э, сүрүн анала, уолтата диэҥҥэ тохтуохпун баҕарабын. Тоо маннык кинигэлэри бу үтөн бэчээттии хатыыбыты уонна буолла ити биири иккиһинэн тоҕо онон оҕолору үөрэтиэхтээхпитий диэн. Бастатан туран оҕо, оҕо киһи буолуохтаах диэн өйдөбүл былыр-былыргаттан хахаҕа баар. Ол чуолаан маннык диэн этэр, ыйытар үгэстээхтэр. Ити дилемма диэн ааттыыллар. Онно хаха киһитэ ибуддук киир. Киһи буолан төрүүбүт дуу, киһи буолаары төрүүбүт дуу диэн. Дьэ онно ити итиитик ыйыттахха дьон үксүгэр бутун бу эдэрчи, дьон эдэрчи өттө өйдөөбөт. Киһи буолан төрүүбүт диэн сорохтор түргэн баҕайытык худургутук оннук этэйдэр онтон арыый даҕаны били хаха төрүт өйүн санаатын өйдүүр дьоннор этэллэр уох киһи буолаары төрүүбүт диэн ол аата киһи төрөөбүтүнэн киһи буолбат киһи тыыннааҕын туххары киһи буола сатыыр ону бурдук ити түгэн баар ити бары да иһин бэлиэтээн көрөр-истэр буолуохтаахпыт. Буһаха киһитэ бу олохтон бараары даһытан этэр үгэстээх. Киһилии барбыт киһи бу дойдуттан диэн. Ол аата дьону эргэн эрэйдээбэккэ, муҥнаабакка. Ол аата киһи бу тыыннааҕын туххары киһиэхэ туох да мэһэйи куһаҕаны оҥорбото ол ону этэллэр киһи буолуу диэн. Онтон ол атын киһи олоҕор туора охсууну, алдьатыыны, туох эрэ мэһэйи үөскэтэр буоллаххына, ол аата киһи буолбатаххын диэн курдук ити өйдөбүллээхпит. Ол иһин дьэ бу хаха киһитэ кырыйдаҕына эҥин наар дьэ маннык бэйэлэрин кырдыларыгар кэпсэтэр үгэстээхтэр. Хайа оҕолорун киһи хара буоллулар дуо диэн. Аны дьэ ол этэр хардары эмиэ эппиэттиир үгэстээхтэр ол оҕолорум дьэ тиһин киһи хара буолан эрэллэр ол киһи хара буолуу диэн ол аата бэйэлэрэ туспа баран олохторун оҥостон олоруу ааттан дьиэлээхтэр уоттаахтар оҕолоохтор уруулаахтар үлэлии хамныы сылдьаллар бэйэлэрэ туспа ол аата ийэттэн аҕаттан Тантэйэн бэйэлэрэ олохторун оҥостоллор, ону таһынан ол дьоннору эһэргэлэригэр өссө көмөлөһүөхтэрин сөп. Ол оннук өйдөбүл этэллэр киһи хара буолуу диэн. Ол иһин аан бастатан туран дьэ бу киһи буолууга саха үс тугу көрөр. Бастакыта киһи хара буолуу диэн. Бастакы таһым, иккис, иккис таһыма киһи киһитэ буолуу диэн. Ол аата бэйэтин көрүнэрин харанарын таһынан кини өссө дьоҥҥо-сэргэҕэ, дойдуга, норуокка туох эрэ туһалаах киһи буолуохтаах диэн. Уонна үһүс таһымын этэллэр бу айыы киһитэ буолуу диэн. Ол аата кэлэр кэмҥэ олоҕун салҕатар, Ону ол кэлэр кэм туһун оҥорсон барар киһини ону ааттыыллар айыы киһитэ диэн. Дьэ уол аныгыннан аныгылыы этэр буоллахпытына сахаҕа идеальнай киһи айыы киһитэ диэн ааттанар. Ол иһин дьэти хам-түм биирдэ эмэтэ буду быктаран ааһар үгэстээхпит туох диэн. Күн киһитэ көмүскэс, айыы киһитэ аһыныгас диэн. Ол аата киһи эрэ барыта аһыныгас буолбат эбит, Ол һүнньүнэн айыы киһитэ аһыныгаһа диэн кини кэлэр кэм туһунан хассыҥҥытын ханаан, өйүүҥҥүтүн толкуйдаан сылдьар киһи онон буоллаҕына хаһан баҕарар дьон кыһалҕатыгар дьон ыарахан түгэниэр кини мэлдьи чугас буолан кэм көмөлөһөн, өйөөн, өрө тардан этэргэ дылы норуотун даҕаны дойдутун да туһугар иһин бэйэтин кылаатын киллэрсэр киһини этэллэр айыы киһитэ диэн. Ол да иһин биһиэхэ ити маннык этии баар туохтун көхсүттэн көнтөстөөх күн уу арҕаһыттан тэһиинээх айыы хаан аймаҕа диэн. Ити биһиги эмиэ биир улахан һырдык ырабыт киһиэхэ, норуокка, киһи аймахха ол дьэ бу саха киһитэ итинник туохтыахха этиэхпитий был ыргы итэҕэл өйдөбүллэрин илдьэ сылдьар ол аата хахаҕа айыы диэни муҥутуур үрдүктүк туталлар онон дьиэтэ сорохтор манна этэллэр биһи таҥара этэҕэллээхпит дииллэр диэн иһин этэллэр гынама таҥара киһитэ диэн баара иһиллибэт сахаҕа сүнньүнэн бу айыы киһитэ айыы аймаҕа диэни туох да сүрдээх күүскэ үрэ туталлар уонна ото олоҥхоҕо эмиэ ити инники күөҥҥэ турар дьаны туран дьэ ити үс туга ааттаталаан баран биир-биир дьэ тохтуохпун баҕарабын дьэ бастакыта киһи хара буолуу диэн киһи хара буоларга киһи бэйэтин тыынын бэйэтэ көрүнүөхтээх хараныахтаах ол аата тыыннаах буолуутун ону үксүгэр Тыын диэни дьон хахалыы быһаар диэтэххэ чэ түптээн-таптаан үчүгэйдик эппэттэр үксүгэр биһиги үгүс бэйэбит өйдөбүллэрбитин ньууччалыы тылбаастаан өйдүүр буолбуппут ыраатта быданнаата тыын диэн улаата дыхание дух да диэн ыйытар оччоҕуна эрэ киниэхэ өйдөнөр курдук буолар оттон тыын диэни бэйэтинэн бу эт миининэн сахалыы быһаарыы Үрдээх кэмчи оҕус. Ону дьэ мин этиэм этэ бастатан туран киһи бэйэтэ баар буолан тыыннаах дуу эбэтэр тыын баар буолан тыыннаах дуу диэн ити ыйыттахха дьон эмиэ тохтуу түһэн отон арааһа тыын баар буолан тыыннаах буоллахпыт буолуо диэн. Оннук дьэ хаарбахтыы оҕус эппиэттиир үгэстээхтэр. Ол гынан баран биһиги этиэхпитин наада, тыын баар буолан биһиги тыыннаахпыт. Биһиги бу ийэбит, ийэбит аҕабыт бэйэлэрин тыыннарын бэссэн иккиэн холбоон бу биһиги, биһигини баар гыммыттар. Ол аата биһиги кинилэр тыыннарынан тыыннаах сылдьабыт диэн этиэх кэриҥнээхпит. Оччотугар тыын диэн тугуй? Тыын диэн, бастатан туран, баар баарын биллэр эрэ. Дьэ, холобурдуур буоллахха, мин ийэм уонна аҕам бу бэйэлэрин баардарын биллэрэн, оттон мин бу оҥоһуллан кэлэн бу хаҥара иҥэрэ олордоҕум. Өскөтө кинилэр ийэм, аҕам бу суохтара эбитэ буоллар мин биллэн турар хуох буоларым чуоккай буоллаҕа дии ол иһин тыын диэн бу бэйэтэ баар баарын баардылыыра баар баарын биллэрэрэ биһигиттэн кимтэн да тутулуга хуох ол биллэрэрэ ааттанар онон холобура бу киһи бэйэтин бастатан туран тыын быһыытынан суолталыыра. Ол аата баар баарын, баарын бэйэтэ билиинэ үөрэниирэ, баарын суолталыы үөрэнэрэ ол тыыны хааччыныы. Эбэтэр бу этэллэр киһи хара буолууга киһи бэйэтин тыынын бэйэтэ көрүөхтээх, хараныахтаах диэн. Дьэ ити. Аны туран Түүн диэммитин дьэти быһаардыбыт, аны туран дьэ эти этиэх кэриҥнээхпит, бу тыын э, тугуй э, бэйэтэ. Түүн диэн ити эттибит биһи баар буоларбытын хааччыйар күүс, кини төһө баҕарар үүнүөн, тупсуон дөһөп, эбэтэр биһи кинини дьалайбат, ааххайбат буоллахпытына кини кэхтэн төннөн хаалыан сөп. Ону биһиги дьэ тыын үүнэр өттүн көрөбүт. Тыын бэйэтэ-бэйэтиттэн үүнэн тахха турар кыахтаах. Ол кыаҕа этиллэр тыл диэн. Ол аата биһиги бу хаҥаран иҥэрэр тылбыт, ол аата тыыммыт тыллан бэйэтэ-бэйэтиттэн иһиттэн төрөөн, үөскээн тахсан турара ааттанар. Ол иһин хас биирдии киһи тыына бэйэтэ тыл быһыытынан сылдьар. Ураты кини тыллар кыахтаах, үүнэр кыахтаах. Ол иһин омук тыына диэн бар. Холобура дэтэрбит курдук ньуучча тыла, эбэтэр казах тыла хаха тыла, эбээн тыла диэн үрдээх элбэҕи этэ туруохпутун сөп. Ол аата ити мээнэ үөскээбэтэх. Тыын арыллан үүнэрин хааччыйар күүспүт, сүрүн күлүүспүт тыл буолар. Ону дьэ туран ити тылы оччоҕуна биһи тылбытыгар сыһыаммыт. Дети бэйэбит тылы диэн. Ол дьэ бу тылы үс көрүҥҥэ үллэриэххэ сөп. Бастатан туран, тыын тыллыытын быһыытынан тыл бастакы көрүҥэ киһи киһилиин кэпсэтэр тыла диэн баар. Киһи киһилиин кэпсэтэрэ. Ол аата буоллаҕына дьэ бары омук тыла түөр этэ, бары норуот тыла түөр этэ. Ити киһи киһилиин кэпсэтэр тыла диэн. Ол аата хаха тыла, ньуучча тыла, эбээн тыла, английскай тылыгын. Ол аата ити барыта тыын көстүүтэ, тыын үүнүүтүн быһыытынан ити айылҕа окуонунан тыл үөскээһинэ бэйэтэ дириҥ төрүттээх. Онон куһаҕан тыл эбэтэр мөлтөх тыл игин диэн оннук этии туруох уохтаах эбэтэр бу туһата уох тыл диэн эми ол аата бу киһи тыынын өскөтө ол тылын Бобор хааччахтыыр буоллаххына, ол аата бу киһи тыыннаах буолуутун суох оҥоруу курдук сыаналаныах тустаах. Ити бу киһи киһилиин кэпсэтэр тылын сүтэрии өссөти эрдэ бу греческий цивилизацияҕа таххан турар, чуолаан ити Кимнэр аатырбыт э, философтар э, Сократ, э, Платон, иҥин ити оскуолаларын лара оччолорго наар суругунан буолбакка киһини кытта тылынан кэпсэтэр үгэстээхтэрэ холобура дьэ ол ол иһин кинилэр оскуолаларын языческие школы диэн тылларынан хаҥарылла туох туһуругу туттубаттар диэн. Онуоха туран ити түөс сүүс арааһа биэһун биэһону сыллар буолуохтаах быһа барыллан онно оччотооҕу император бу кинилэр оскуолаларын бован кэбиспит. Эһиги кинигэҕэ эрэ хоруллубутунан кэпсэтиэхтээххит Онон оҕону үөрэтиэхтээххит, ыччаты дьону буккуйумаҥ диэн ити кэпсэтэн үөрэтэр оскуоланы, бу саҥарыы оскуолатын, ол атыннык эттэххэ языческие оскуолалары барытын сабаттаан кэспиттэрэ. Онтон ыла буоллаҕына аҕалаан дьэти кинигэннэн үөрэтии, чуолаан ити христианствоны киллэриигэ туох да сүрдээх күүскэ ити кинигэннэн үөрэтиини туттубуттара. Онтон ыла дьэти суруга уох, кинигэтэ уох норуоттары языческай итэҕэллээхтэр диэн лаата тылларынан хаҥаран кэпсэтэн онон дьэ бу өйдөрүн-санааларын сааһылыыллар диэн бу эппиттэрин дьон өксө биһиги ол аата улахан хаалыылаах эбиппит өйбүт суох эбит диэн курдук этэр дьиҥэр бу тылынан хаҥарыыга-иҥэриигэ өй-санаа туохха да хаайтарбат биир улахан көстүү буолар. Онон биһиги холобура бу бэйэбит түөрт сүүсчэ олоҥхону, түөрт сүүстэн тахха олоҥхону иитэн таһаарбыт норуот, оҥорон таһаарбыт норуот киэн туттуох эрэ тустаахпыт. Биһиги биһиэхэ тыл оскуолата, тыл кыһата олус күүскэ хайдан ааспыт диэн. Ити курдук. Онон дьэти тыл бастакы көрүҥэр киһи киһилиин кэпсэтэрэ кэлин дьэти хааччахтаммыта диибин кинигэннэн кумааҕыга көһөн барбыта. Онтон билигин аны дьэ кинигэттэн ити көһөрөннөр аны ити электроннай диэн. Өссө этэллэр искусственный интеллект диэн. ааттыыллар ону дьэ ол итиннэ бу тимиргэ туох таххарын ону үтүктэн хаҥарар киһи бастыҥ киһи аатырыахтаах онтон көннөрү бэйэтэ хаҥарар эбэтэр киниҥэннэн ааҕан хаҥарар киһи өссө олох хаалынньаҥын курдук һыаналаныан эмиэ сөп курдук буолан эрэр ону дьэ билигин ити Ол иһин бу сүүрбэ биирис үйэҕэ туох да һөрдөөх күүскэ бу тугунан бу техника, компьютер өйүнэн өйдүү сатыырга аны киһи аймах төбөтүн оройунан онно түһүөх курдук буолла. Дьаны туран тылбыт иккис көрүҥэ. Ити бастакы көрүҥүн эттим киһи киһилиин кэпсэтэр тыла диэн. Билигин киһи киһилиин кэпсэтэр тыла аан дойдуга аҕыйаан, көҕүрүү турар. Хылтан хыл аайы үрдээх элбэх тыллар сүтэн, эбэтэр сүтэр турукка үктэнэ олороллор. Тоҕо диэтэххэ, ол төрдө кэпсэтии, саҥарыы, иҥэрии сүттэ. Чуолаан ити WhatsApp диэн киирдэ, интернет диэн киирдэ, билигин киһи өйдөөбөт суруктара, өссө хорҕотун таайа хатыыгын туох диэн хоруйбута буолла диэн. Ол гынан баран дьэ ол оннукка бу хаҥа көлүөнэ дьэ туох да төбөтүн оройунан умса түһэн эрэр. итигирдик. Яны тылбыт иккис көрүҥэ. Бу киһи тугун тыын тыллыытын быһыытынан тыл иккис көрүҥэ киһи көстөр айылҕалыын кэпсэтэр тыла диэн баар. Ол аата оту маһы кытта, кыылы-сүөлү кытта, былыр кэпсэтэр-ипсэтэр бэл өйдөһөр эбит буоллахтарына бүгүн оту-маһы кытта кэпсэтии эбэтэр кыылы-сүөлү кытта кэпсэтии бэл көтөр сүүрэр саҥатын кытта кыайан үтүктүбэт буолан хааллыбыт олоробут холобура билигин оҕоттон ынаҕа бар диэтэххэ бар диир хай диэбэт эбэтэр аты хайдах үүрэҕин диэтэххэ эмиэ бар бар диир эбэтэр нууччалыы ааҥарыан сөп. Онтон холобура хап диэн эбэтэр ытычот диэн бүгүн этэр оннук өйдүүр оҕоҕо дьон бүгүҥҥү чекка даҕаны түһүтэн турар. Ол аата биһиги тылбытын сүтэриибит өссө улахан хаамай дириҥ өттүгэр киирэн олоробут. Ол аата билигин дьэ бу окко былыр от ырыата диэн баар этэ, хатыҥ ырыата диэн, бэл диэтэ чабычах ырыата диэн Ол барытыгар бу саха киһитэ туһаайан кинини кытта кэпсэтэн ыллыыр, туойар эбит буоллаҕына, бу туоһу хастыырыгар кытта туоска сыһыаран эмиэ этэр тыллаах-өстөөх эбит буоллаҕына, биһиэхэ ити билигин ити туһунан өйдөбүлбүт туохтаан турар. ончо хүтэн турар. Ити аҕыйах туохха тойукка эн хаалаһыйдыр, ону ити тойугу били кинигэттэн суруллубутунан эрэ көрөн ааҕан ыллыахтарын сөп курдук, оттон бэйэтиттэн өйүттэн оҥорон, ол аата бэйэтин тыыныттан таһааран, тыынын тылыннаран этэр кыахтаах киһи эмиэ букатын ахсаан өттүнэн көҕүрүү турар. Ол оннугар буоллаҕына ити билигин дети туох киирдэ? тугуй тыаһы ууһу кулгаахта анньаммарын ону иһиллии иһдьэр эбэтэр буоллаҕына дьэ бу киһи хаҥатын өссө бу бу да киэн этэн турардаахтар этэ кыратык төннөн бастакы туохпар төннө түһэн ылан итим ити ким французскай философ бу ааспыт үйэ ортотугар этэн турардаах Кини ити ол аата алта уонча, сэттэ уонча сылы эрдэ куоһара көрөн эппит эбит. Ону бүгүн дити хайдах эрэ соһуйа дьиктиргии киһи туохтуур ылынар. Кини оччолорго эппит эбит. Ити алта уон алта уон сыллар быстаргар этэн турар. Кэлэр үйэҕэ киһи кэпсэтэр киһи көрдөөн хаччы көрдүү көрдүү киһини кытта хаччы төлөөн туран кэпсэтэ сатыах этэ ол курдук дьон кэпсэппэт буолуоҕа хаҥарбат буолуу үйэтэ кэлэн кэлэн эрэр диэн чугаһаан эрэр диэбитэ онтон биһи бу оруобуна дьэ бу киирэн олоробут икки тыһыынча хүүлбэ хыл буолла бүгүн холобура саҥарар киһини улаханнык дьэ туохтаан бу киһи хаҥарар эбит дуу диэбит курдук хайдах эрэ көрүөхтэрин сөп Өссө ол эһэ ол көрөөччүтэ онтон кыһаммата кыһаммат. Холору бы киһи олорор хаҥара олорор диэн улаханнык туохтуохтарын сөп. Ылыныахтарын сөп. Хантан эрэ халлаантан кэлэн тугу эрэ ким эрэ туохтаан ааһарын курдук оннук да көрүөхтэрин эмиэ сөп быһыылаах. Дьонон холобура киһи киһилиин кэпсэтэр тыла, киһи көстөр айылҕалыын кэпсэтэр тыла диэҥҥэ тикэллибит. Биһи көстөр айылҕаны кытта Ол аата тулабытын кытта киһиттэн уратыны кытта халлааны, ардаҕы, күнү, сири кытта кэпсэтэр кэпсэтиибит түөрт этэ хүтэн хаалла. Ити оны хүтэрен олоробут. Оны биһи ити хүтүкпүттен күннөрү үрдүттэн хаба быраҕан да ол хахатыла хүтэн эреригин диэн хаңарбыттан чи туох да эбиллэн кэлбэт. Тоҕо диэтэххэ биһи сүтүкпүт сүрдээх улахан. Аны үһүс тыл үһүс көрүҥэ. Бу аймахка баар тыл үс көрүҥүн кэпсии олоробун. Өссө төгүл хатылаан этэбин. Ити киһи киһилиин кэпсэтэр тыла, киһи көстөр айылҕалыын кэпсэтэр тыла уонна үсүһэ көстүбэт айылҕалыын кэпсэтэр тылбыт өспүт. Ол аата дьэти иччилэри, айыылары, ол өлбүт дьон үөрдэри кытта кэпсэтии, таҥаралары кытта да кэпсэтии, абааһыны үтэйэр, кэпсэтэр тыллар игин диэн урут маннык һин араарыллан туттуллар эбит буоллахтарына, бүгүн барытах биир хааһы курдук буолан буккуллан, дьон мээнэ биирдэ эмэтэ түбэһиэх, ону маны хаҥарыан сөп, ол гынан о хаҥарбытын эн бу туох диэн этэҕиний диэтэххэ кыайан быһаарар кыаҕа уһуох. Отон инньэ дииллэр дии диэн. Ол аата көннөрү үтүктүү, аны өйдөөһүн суох. Онон дети биһиги бастатан туран киһи буоларга бу тыыны тылыннаран, тыл көмөтүнэн тылыннарыыбыт, ол аата тылыннарар буоллахпытына эрэ бэйэбитин киһи курдук хананыахпытын сөп. Онон киһи буолуу бу тыыны тылыннаран тыыны үүннэрииннэн онон киһи буолуу хаачыстыбата көстөрүн мин ити кэпсээн аһардым чуолаан холобура бу оҕолорго анаан бу норуот бэйэтин культуратын ол аата тыынын бэйэтин тыынын хайдах иитэн үүннэрэн тылыннаран иһэрин туһунан анал абы маннык үөрэх кинигэлэрэ такка тураллар, оҥоһулла тураллар. Ол онно сыһыаран ити мин киһи диэни уонна киһиэхэ тыын суолтатын туһунан, тыл суолтатын туһунан ити этэн аһардым. Билигин дьаны бу киһиэхэ бэйэтигэр кэлиэх. Киһи киһилиин кэпсэтэр тыла диэн. Бу мантыбыт эмиэ бэйэтин иһигэр үс суолга арахсар. Бастакыта Төрөөбүт тыл диэн. Киһи киһилиин кэпсэтэр тыла бастатан туран төрөөбүт тыл. Холобура дьэ мин э, бу икки киһи тыына холбоһон төрөөн олоробун. Ону дьэ ол дьонум миэхэ ол бэйэлэрин тыыннарынан бэссибит э, бэриһин, кинилэртэн бэриһиннэрбит тылым төрөөбүт тыл буолар. Холобура дьэ сорох оҕо нуучча ийэлээх аҕаһа халаах буоллаҕына эс туох саха киһитэ аҕалаах буоллаҕына икки тыын холбоһуутуттан үөскээбит билиэтэргэ ыла бааһынай тыллаах буолуон сөп ол эмиэ кини төрөөбүт тыла онон холобура киһи бу төрөөбүт тылга туга сыһыана ол аата киниттэн бэйэтиттэн эмиэ тутулуга суох буолуон сөп кини дьэ бу холобура эбээн эбэтэр бу саха ийэлээх эбэтэр ким араас туохтар омуктар холбоһууларыттан үөскээбит буоллаҕына икки бу тыын сыйдьар. Икки тыын араастык тыллан, онон буккаас тыл буол. Онон төрөөбүт тыл диэн хайаан даҕаны ол ыраас тэммэт, ото кини ол бу холобура биһиэхэ тыа сиригэр төрөөбүт ити кэлии дьон оҕолоро хахатыйан хаалаллар. кинилэр эйгэлэрэ оннук, ол аата була төрөөбүт тыл диэн киһи төрөөбүт сиригэр, уотугар, дойдутугар уонна бэйэтин бу төрөөбүт дьиэтигэр, уотугар туттар тыла ол төрөөбүт тыл диэн. Ол иһин буоллаайта хорохтору хайдаа эрэ били хорох дьон хэмэлиэх курдук гынар эһэ тоҕо буккуйа тэккиэ хаҥараат бааһынайдыыгыт ону маны кыбытаҕыт ыраастык саҥарыллыахтаах иһин дииди ол быыһыгар бэйэлэрэ эмиэ отон Ото маһы буккуйан ылан хаҥарар дьон эмиэ баар буолар туохтаан. Оны же этиэм этэ, ити биһиги киһи киһилиин кэпсэтэр тыла бастакы таһыма төрөөбүт тыл диэн. Иккис таһыма норуот тыла диэн. Ол аата дьэ кини эмиэ бу хайара норуот эйгэтигэр дьон түмүллүүтүгэр кини түбэһэр, ону дьэ холобура нуучча тыла диэн баар, хаха тыла диэн баар, эбээн тыла, юкагер тыла, ити одууллар тыллара диибит. Ол оннук, ол бу дьон итинник бэйэтин хананар дьон итинник тыыннаах дьон, ол бэйэлэрин тыыннарын холбоон, ол тыыны тылыннарбыт туохтара норуот тыла диэн ааттанар. Норуот тыла холобура төрөөбүт тылтан ураты буолара чахчы. Аны буолан норуот тыла бэйэтэ хааччахтабы элбэх киһи өйдөһөрүгэр сөп гына өйдөһөрүгэр анаан ити ити грамматика диэн оҥоһуллар араас быраабылалар баар буолаллар ону дьиҥҥэ гынан киһи холобура бэйэтин норуотун омугун тылыгар киирдэҕинэ ханнык эрэ туох иһинэн хааччахха түбэһэр, ирдэбилгэ түбэһэр, эн маннык саҥарыахтааххын, оннук этиэхтээххин диэн ити анаан-минээн иитии-такайыы барар. Ол гынан баран холобур, ол норуот тыла биир, икки, үс күн иһигэр үөскээбэт, уһун кэм устата чочуллар. Аны ол норуот тыла бу буолуутун биир сүрүн бэлиэтэтэ грамматикалаах иһин буолар. Ити дьэ араастаан саҥарыылаах, иҥэриилээх буолар.